Eżis semmien il-qawkom għal bl-aħħar programm ta' taħt il-qoxra ippreżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum magħna għall-programm għandna lill-Professur Nicholas Vella, li huwa Professur Assoċjat fid-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija fl-Università ta' Malta u Direttur tal-Iskola Dottorali fi ħdan l-istess Università. Irċieva d-Dottorat mill-Università ta' Bristol fir-Renju Unit għar-riċerka fuq l-arkeoloġija ta' żmien il-Feniċi u jidderieġi l-fieldwork f'diversi siti f'Malta. Tul dan l-aħħar snin kien qed jaħdem fuq proġett ta' riċerka li laħaq il-qofol tiegħu ftit ġimgħat ilu bil-pubblikazzjoni tal-erba' volumi Malta Antika fuq il-kitbiet mhux ippubblikati ta' Luigi Maria Ugolini. Professor Vella, nilqgħuk fil-programm! Eh, grazzi, eh, Rachel, u eh, grazzi l-semmija tal-programm. Insellmulhom.
Prost Bella, kif għadna kemm semmejna, Mitzi Books ftit ilu publikaw il-frott ta' ħafna snin ta' riċerka ferba volumi editjati minnek flimkien ma' Andrea Pessina li jirrigwardjaw ix-xogħol tal-arkeologu Luigi Maria Ugolini fuq it-tempji preistoriċi f'Malta. Ir-riċerka li Ugolini għamel Malta kif se jkollna ċans niddiskutu seħħet bejn l-1924 u l-1935, iżda ftit li xejn minnha kienet għad ġiet ippubblikata. Qabel ma l-kitbiet ta' Ugolini ġew riskoperti, x'konna nafu dwaru? X'relevanza kellu għall-arkeoloġija f'Malta u anki għalik?
Iva, jiena meta kont student qed nistudja l-arkeoloġija l-università bil-kemm kont naf fuq eh, Luigi Ugolini. Eh, skoprejt il-Luigi Ugolini għax eh, niftakar konna qegħdin niddiskutu fil-lectures l-arkitettura tat-tempji U wieħed mill-kollegi ta' Ugolini kien kiteb ktieb fuq il-kostruzzjoni tat-tempji mill-punto di vista minn punto di vista ta' arkitett, kien jismu Carlo Ceschi dan il-bniedem. Bis-saħħa tal-ktieb ta' Carlo Ceschi skoprejt lil Luigi Ugolini. Imma dak iż-żmien, Il-kritika li kont qrajt fuq Luigi Ugolini kienet dejjem negattiva u qatt ma tajt attenzjoni partikolari għax-xogħol li kien ippubblika fl-1934 qabel ma miet dan Ugolini. Bħal ħafna studjużi oħrajn konna nafu li ħareġ dan il-ktieb imma ma konniex nagħtu kas ix-xogħol illi kien għamel. Allura għalija kienet meta meta meta skoprejt il-Lugolini eh, dak li kont għamilt meta kont student ħadet xejra oħra. Illa għal kitbit tiegħu ma ġewx ippubblikati u eventwalment intesew.
Ugolini fl-Ewwel Gwerra Dinjija kien sofra minn ferita u minn hemm kellu problema fil-kliewi. U miet fil-fatt żgħir fl-1936. U għalkemm kien beda jaħdem fuq ix-xogħol relatat ma' Malta, kull ma rnexxielu jippubblika kien volum wieħed, dak li jien għidtlek kien kont rajt meta kont student, mhm. imma ix-xogħol kollu illi kienet jipprepara għal menu erba' volumi kodba, eh, dawk ma ġewx ippubblikati għax miet żgħir. Fir-realtà kien hemm kien hemm il-volontà li ssir xi ħaġa biex dawk il-kodba jiġu publikati minn kollegi tiegħu eh, l-Italja u anki minn min kollegi Maltin. Imma fir-realtà fi żmien 30 u kif faqqat il-gwerra dan ix-xogħol eh, intesa kienet biss studenta fin-1950s eh, illi kienet eh, rat dan il-materjal u għamlet teżina tal-lawrea Taljana fuq ix-xogħol ta' Ugolini.
Ftit qabel it-tnedija ta' dawn il-volumi, il-pubblikatur tiegħek Joseph Mizzi kiteb dwar telefonata li rċieva mingħandek meta kont Ruma fl-2001 u rrealizzajt li sibt l-arkivju ta' Ugolini. Kif kienu dawn il-ġranet kont qed tfittex speċifikament għal dawn il-kitbiet? Iva, din avventura fil-fatt li bdiet ftit snin qabel. Fl-1999 kont qiegħed eh, fuq scholarship ġo eh, Ruma, il-British School at Rome, li hija waħda mill-ħafna akkademji li hemm Ruma fejn riċerkaturi jistgħu jistudjaw u dak iż-żmien kont iltqajt ma' persuna li kienet jagħmel studju fuq eh, ix-xogħol ta' Luigi Ugolini l-Albanija. u kien qalli kif ma tipprovax issib il-karti, l-arkivju tax-xogħol ta' Luigi Ugolini f'Malta. U dak il-ħin qatt lanqas biss qatt m'għaddieli minn moħħi illi nagħmel dan. Fir-realtà, fix-xhur tax-xitwa u anke tar-rebbiegħa tal-1999 ppruvajt infittex dawn il-karti u ma rnexxilix. Meta kont ġejt meta kont ġejt lura Malta bdejt nagħlem l-università kellha ħafna xogħol x'nagħmel, imma kont ktibt artiklu fuq il-politika u l-arkeoloġija. Meta kont qed nipprepara x-xogħol għal dan l-artiklu u kont qed naqra mhux ħażin, skoprejt Hemm referenza għal din it-teżina li semmejtlek ta' studenta Taljana fil-ħamsinijiet rat ix-xogħol ta' Ugolini u sibt illi din l-istudenta kienet rat l-arkivju ġo mużew partikolari ġewwa Ruma u l-mużew kien mużew tal-preistorja Iddedikat lil Luigi Pigorini, li m'għandu x'jaqsam ma' Luigi Ugolini, huwa kombinazzjoni arkeologu ieħor. Dan il-mużew jinstab ġol barra minn Ruma, ġol Eur, jiġifieri dik il dak iċ-ċentru skavat mill-Faxxis mibni mill-Faxxisti, u u niftakar kien nhar San Pawl, kienet festa, u, jiena u dak il-kollega li ltqajt miegħu il-British School li qal li kif ma tipprova tfittex dawn il-karti, morna eh, Ruma biex niltaqgħu ma' Andrea Pessina li kien jaħdem ġo dan il-mużew biex naraw x'karti ta' Ugolini kien hemm. U hemmhekk skoprejna illi kien hemm xi 1200 ritratt mhux pubblikat u n-negattiva tal-ħġieġ għal kull ritratt u box file fuq box file fuq box file ta' kitbiet ta' Luigi Ugolini. Jiġifieri kien hemm eh, karti manoskritti, kien hemm it-typescripts bit-typewriter korreġuti għal darba darbtejt tlieta, eċetera, eh, eċetera. U minħabba li kont diġà Għedt lil Joseph Mizzi li kont interessat u Joseph Mizzi kien jaf fuq dan Ugolini minħabba li l-papà tiegħu, il-fondatur ta' Klabb Kotba Maltin, Pawlu Mizzi, kien isemmihulu. Joseph, it-tifel, mal-ewwel induna l-valur ta' xi ħaġa bħal din u kont ċempiltlu U hu għidlu illi ħa jkollna probabbli avventura li nistgħu nibdew, jiġifieri li nippruvaw naraw kif dan l-arkivju jista' jiġi ppubblikat. U x'avventura għax kellkom biċċa xogħol metikoluża nista' lanqas biss nista' nimmaġina. Allura x'tip ta' xogħol irrikjedew l-għoxrin sena ta' wara għax dan qed ngħidu 2001, eżatt, 20 sena wara. 20 sena.
U biex nibdew nitkellmu fuq il-kotba nfushom dawn l-erba' volumi, kif huma distinti fuq minn xuxin? Minn xuxin. Iva, ara, eh, l-iktar ħaġa importanti li rrid ngħidu li għalkemm ħadna 20 sena, Dawk l-20 sena ma kinux dedikati biss għax-xogħol ta' Luigi Ugorini għax kif tista' kif tista' timmaġina inti u s-semmiegħa ix-xogħol tagħna jirrikjedi ħafna affarijiet oħrajn barra t-tagħlim, l-università, kemm jiena u kemm Andrea kellna tfal, titrabbi tfal, tippubblika kotba oħrajn, insomma ħafna affarijiet. Però l-iktar ħaġa li ħaditilna ħin fil-bidu u naħseb l-ewwel ħames snin, sitt snin kienet illi nippruvaw eh, nagħmlu sens minn dak il-muntanja ta' karti u nippruvaw nagħmluhom f'ordni. Aħna konna nafu eh, Ugolini x'kellu f'moħħu, kellu f'moħħu eh, pubblikazzjoni dettaljata tal-fdalijiet preistoriċi ta' Malta, jiġifieri t-tempji, dak li aħna ngħidulhom it-tempji megalitiċi, il-postijiet il-kbar, jiġifieri Ħal Tarxien, volum għalih. U mbagħad volum ieħor għall-Ġgantija, għall-Ħaġar Qim, għall-Imnajdra u l-Ipoġew, dak it-tieni volum, kellu jkun hemm it-tielet volum għal siti żgħar, għal postijiet żgħar li Malta fil-fatt għandna ħafna bħalhom it-tempji ta' Kordin, it-tempji ta' tal-Qadi, Fejbur Marrat, għandna għandna xi 20 jekk mhux iktar minn dawn is-siti. U kellu f'moħħu wkoll li jippubblika xi ħaġa tal-perjodu ta' wara, dak li aħna ngħidulu ta' żmien il-bronz. U ppruvajna naraw kif nistgħu niġbru id-deskrizzjoni tal-munumenti li għadtlek u mhux talli hekk, Luigi Ugolini kien għadda ħafna żmien jikkataloga dak li nstab f'dawn il-postijiet. Jiġifieri kien imur il-Mużew il-Belt u iħares lejn l-oġġetti ġifiri kemm statwi tal-ġebel jew tal-fuħħar, il-buqari, il-forom tal-fuħħar, kollha wieħed wieħed il-biċċiet tal-għodda taż-żnied tal-ġebel u jiddeskrivihom wieħed wieħed. L-ewwel bil-kitba bl-għapes fuq karta, jagħmel id-disinn, u mbagħad jeħdilhom ir-ritratti biex jagħmel katalgu sħiħ. Jiġifieri ħafna minn dawn minn dan ix-xogħol kien illi nippruvaw nibnu dak li kellu f'moħħu Ugolini. Tgħidli imma kif taf illi l-ktieb kellu joħroġ kif suppost? Għax Luigi Ugolini kif għadt fil-bidu kien għamel xogħol l-Albanija. U l-Albanija, ix-xogħol li kien għamel, fil-fatt, bejn in-1925, l-1925 u l-1930, dawk il-ħames snin li ma kienx ġie Malta, kien skava l-Albanija u ppubblikahom. Ftit ħafna mix-xogħol ippubblikah. Mela aħna kellna mudell diġà ta' kif tippubblika xogħol bħal li ried jagħmel Malta. Allura eh, ħdimna fuq dak il-modell. U eh, ħafna mill-ħin użajnih biex bnejna dawn il-volumi. Fil-realtà, irnexxinna nibnu tliet volumi u l-iktar volum li kien avvanzat u dettaljat huwa il-volum fuq ħaltarxin, fuq it-tempji ta' ħaltarxin. Dak huwa l-iktar wieħed li aħna nistgħu ngħidu illi huwa ehm, li kien kważi kważi wasal biex jispiċċaħ qabel ma qabel ma miet. Dwar Ugolini nafu li intbagħat Malta fl-1924 mill-Italja dak iż-żmien faxxista biex jirriċerka l-fdalijiet preistoriċi. Meta ġie Malta fl-im stat kienet l-arkeoloġija fil-pajjiż tagħna? Is-siti preistoriċi l-kbar li nafu bihom illum kienu diġà skavati?
It-timing, iż-żmien meta ġie Ugolini kien vera f'waqtu għaliex nistgħu ngħidu f'dawk l-20 sena l-arkeoloġija f'Malta inbidlet kompletament. Morna minn dinja ta' antikwarji, jiġifieri nies li jistudjaw l-oġġett bħala oġġett, Għal nies bħal Temi Zammit illi jistudjaw l-oġġett imma bl-intenzjoni illi dak l-oġġett jista' jitfa' dawl fuq l-istorja ta' pajjiżna fil-qedem. U r-revoluzzjoni ġabha Temi Zammit. I mean, ma nistgħux ma nistgħux nimmaġinaw l-istorja tal-arkeoloġija f'Malta fl-ewwel 25 sena mingħajr il-figura ta' Zammit. Issa Zammit ma kienx arkeologu, kien tabib. Imma bħal bħal kull bniedem illi illi ġie trained fix-xjenzi biex Zammit seta' jasal għal ċertu konklużjonijiet kellu bżonn f'idu l-evidenza, id-data. U dik il-bidla li għamel li għamel li ġab biha Zammit mhux talli hekk talli kien għamel bosta skavi Id-domanda li saqsejtni inti hija jekk is-siti preistoriċi l-kbar li nafu bihom illum kinux diġà skavati. Il-Ġgantija, Ħaġar Qim u l-Imnajdra kienu ġa skavati qabel Temi Żammit. Temi Żammit kien iffortunat illi sab u skava Ħal Tarxien. Dak kien skav. li kien sar fiż-żminijiet tal-Ewwel Gwerra Dinjija u daqsxejn wara, fejn Zammit għamel skav inkredibbli u abbażi ta' dak l-iskav Luigi Ugolini seta' jibni l-ideat tiegħu. Jiġifieri meta Ugolini ġie Malta kellu diġà ħafna xogħol li kien sar minn nies bħal Temi Zammit u Temi Zammit kien dejjem miftuħ għal kollaborazzjoni ma' nies oħrajn illi jew għax kienu jafu iktar minnu jew inkella għax kellhom training fl-arkeoloġija li Zammit ma kellux. Imma ġabu minħabba li kien kuratur u mbagħad direttur tal-mużewijiet. Kurżità, mingħajr il-faċilità tal-carbon dating, dak iż-żmien, li mkienu t-teoriji prinċipali dwar it-tempji megalitiċi u l-provenjenza tagħhom? Iva, din hija domanda importantissima għax aħna nafu li qabel il-carbon dating huwa hija teknika li ġiet skoperta fil-ħamsinijiet. u l-iktar li bdiet tintuża għall-finijiet tal-arkeoloġija kienet fis-snin sittin. Ir-radiocarbon dating tippermettilek illi inti tagħti data lil fdalijiet li xi darba kienu ħajjin, jiġifieri xi biċċa charcoal jew għadma jew biċċa ġilda. u hemm proċess xjentifiku li mhux fil-fatt mhux ikkomplikat ħafna. Qabel dak iż-żmien kif tkun taf kemm hu antik oġġett jekk m'għandekx din it-teknika xjentifika? Mela, kif kienu kif konna naħdmu? Kemm kienet id-datazzjoni tat-tempji Maltin? Kif kienu jaħsbu in-nies ta' qabel Ugolini? Kienu jaraw jgħidu, eh ħal Tarxien hemm l-ispirali. Jiġifieri hemm dak id-disinn ta' forma ta' ta' ta' spirali. Ehm, nafu li hemm bħalu pereżempju ġol-Greċja. Tal-Greċja nafu d-datazzjoni eh, id-data kif inhi għaliex? Għax instabu f- instabu fdalijiet ehm, ta' eh, farauni Eġizzjan. Id-datazzjoni tal-faruni Eġizzjan jien naf x'inhi għax l-Eġizzjani kellhom il-kalendarji u hekk nista' nasal għal ġurnat għal sena għall-inċirka kif suppost. Jiġifieri 1600 sena qabel Kristu. Dik kienet id-datazzjoni dak iż-żmien. Fi żmien Żammit, Żammit ġa beda jinduna u jgħid imma ma jistax ikun li dawn it-tempji megalitiċi huma daqshekk daqshekk żgħar, bilfors li huma aktar antiki. U seta' jgħid dan għax Ħal Tarxien sab żewġ saffi, sab is-saff illi kien jordom it-tempju u dak is-saff kellu biss oġġetti tal-ġebel u tal-fuħħar. U mbagħad meta s-sit ġie abbandunat, intuża min-nies illi kellhom oġġetti tal-bronż jew tar-ram. U hemmhekk Zammit u bħalu Ugolini setgħu jgħidu le, mela Tarxien huwa tal-Istone Age. m'għandux x'jaqsam mal-fdalijiet li hemm mill-Greċja, irridu minn sewwa, jista' jagħti l-każ, kienet l-opinjoni tagħhom, illi f'post xi ħadd jiddisinja spirali u f'post ieħor bniedem jiddisinja spirali imma ma jfissirx illi dawn kienu qed jitkellmu ma' xulxin. In other words, Poche parole, l-andament tal-kultura f'post setgħet saret mingħajr ma kellha kollegament ma' post ieħor. U fil-fatt, dak li għamel Luigi Ugolini. Luigi Ugolini dar dawra ma' ħafna mużewijiet fil-Mediterran. Mar f'ħafna siti jipprova jara jekk isib xi ħaġa illi turi kuntatt ma' Malta. Mar Kreta, mar l-Eġittu, mar il-Greċja, mar Sardenja, mar Sqallija, mar in-naħa t'isfel ta' Malta, mar Tunes, mar Spanja, u jħares u jara illi t-tip pereżempju ta' ċeramika, t-tip ta' fdalijiet li għandna Malta ma ssibx bħalhom barra. Mela qal jiena ma jistax ikun li noqgħod ngħid illi hija influwenza li ġiet mil-Lvant illi pproduċiet it-tempji Maltin. imma li dan kien żvilupp awtoktonu li beda Malta u żviluppa minn Malta. Dik kienet it-teorija l-iktar importanti ta' Luigi Ugolini. Imma f'dan forsi l-kuntest iktar politiku, x'kienu l-ideat ta' Ugolini u xi relazzjoni kellhom jekk xejn mal-ambizzjonijiet politiċi tal-Gvern ta' Mussolini? Ma tantx mar tajjeb meta Ugolini meta beda jgħid dak li għadni kemm għadd, il-ġifieri illi il-preistorja ta' Malta, speċjalment dik Neolitika ta' żmien it-tempi, m'għandhiex bżonn kultura oħra biex tispjegha, għax fir-realtà żviluppat ġol-gżejjer tagħna mingħajr influwenzi minn barra. Għal xi ħadd bħal Mussolini li pprova jsib raġunijiet kulturali fil-qedem biex ikun fuqhom jista' jgħid li Malta u l-Italja kienu viċin xulxin, dik il-bażi sfaxxat fix-xejn. Din hija l-ħaġa kurjuża li għalkemm Mussolini bagħat il-Lugolini biex isib evidenza ta' dan il-kuntatt, fir-realtà Dak li skopra dak li skopra Ugolini ta identità kulturali unika lil Malta u lil Għawdex. Issa, għal dawk nazzjonalisti f'Malta filo Italjani, jiġifieri għall-partit ta' ta' Nerik Mizzi, din kellha tkun aħbar tajba. Għax inti, meta tipprova tiddefinixxi dak li jagħmel nazzjon, tara dawk l-affarijiet li huma uniċi. U għal Ugolini, aspett uniku kien l-istorja preistorika unika ta' Malta u Għawdex. Għax Ugolini miż-żgħir, fis-36, ma kellux ċans illi jiżviluppa l-argument tiegħu. miet kmieni u kienu ftit dawk illi fehmu l-impatt inkredibbli li kellhom l-ideat tiegħu. Għax wara kollox nafu li radiocarbon dating irnexxielu bil-permezz tar-radiocarbon dating l-ideat ta' Ugolini u ta' Zammit kienu minnhom, kienu tajbin. Inti m'għandekx bżonn iddeffes il-Greċja jew il-Kreta biex tgħid iva Malta relatata m'hemmhekk u l-kultura ġiet minn hemm għax fir-realtà ma taħdimx. Id-datazzjoni hija kompletament differenti. Meta nħarsu lejn ir-riċerka ta' Ugolini mill-perspettiva tal-lum il-ġurnata u l-politika tal-lum il-ġurnata, fejn forsi ħafna aktar fatti ġew stabiliti issa xjentifikament, Liema tqis li huma l-elementi l-iktar sinifikanti li joħorġu minnha?
Ara, jiena naħseb li hemm tliet affarijiet. L-idea li jsir survey ġenerali tal-fdalijiet preistoriċi ta' Malta. Dak kien kunċett ġdid illi l-Ingliżi wettquh wettquh, jiġifieri dak kien ġa jeżisti fi żmien Ugolini, kieku kien hemm volontà seta' jitkompla x-xogħol li kien beda Ugolini, imma fir-realtà l-Ingliżi din bdewha fil-ħamsinijiet. L-idea li inti tagħmel survey kemm jista' jkun komplet tal-fdalijiet kollha. Dak kien konċett ta' Ugolini u kien kunċett modern ħafna. Għax Ugolini kienet kif jista' jkun li hawn Malta hawn dawn il-fdalijiet uniċi u ħadd ma jitkellem fuqhom? Kif ħadd ma jaf bihom? Ħafna drabi ngħiduha l-istess ħaġa llum il-ġurnata, le? Ngħidu kif jista' jkun li tiftaħ ktieb fuq l-arkeoloġija tad-dinja u dawn il-fdalijiet bilkemm issibhom msemmijin. Number one. It-tieni it-tieni ħaġa hi illi Ugolini Meta taqra x-xogħlijiet tiegħu, jispjegalek pass pass kif jasal għall-interpretazzjoni. Jiġifieri l-interpretazzjoni mhux qiegħda hemm abbażi tal-awtorità tal-bniedem, imma inti tifhem x'hemm abbażi ta' interpretazzjoni partikolari. U billi l-affarijiet huma ċari ħafna, inti tista' tgħid jiena naqbel jew ma naqbilx. U l-interpretazzjoni Hija relatata mal-kuntest. Jiġifieri, jekk jiena rrid ngħid li l-fdalijiet ta' Ħal Tarxien huma fdalijiet ta' tempju, irrid ngħid għaliex huma fdalijiet ta' tempju, irrid ngħid għaliex ir-rappreżentazzjoni umana kbira li nstabet f'waħda mill-ispazji hija probabbilment rappreżentazzjoni ta' Alla maskili jew femminili. Irrid nispjega x'inhuma ex-voti. Irrid nispjega, irrid nispjega għaliex biċċa ġebla setgħet tintużat bħala altar. Dawn huma affarijiet li anke aħna meta nkunu qegħdin nippruvaw nirraġunaw fuq dak li nsibu, irridu nagħtu argument ċar għaliex naslu għal ċertu konklużjonijiet. Ma nistgħux ngħidu, eh, għax jiena l-awtorità u inti tittemmen dak li ngħid. fix-xogħol ta' Ugolini, ix-xogħol ta' Ugolini huwa modern għax fit-tletinijiet hekk kien qed jagħmel. Ovvjament ma laħaqx ippubblika il-materjal kollu illi kellu bżonn biex juri xem wara it-teoriji tiegħu għax laħaq miet. Ġifri aħna wara dan is-snin kollha rnexxinna nagħmlu rnexxinna nagħmlu din din il-ħaġa. Fl-istorja tal-arkeoloġija, meta nħarsu lejn l-interpretazzjoni ta' siti u sejbiet, kemm huwa komuni dawn il-monumenti fej dibattiti politiċi dwar nazzjonalità u identità jinfluwenzaw il-mod kif naħsbu fuq il-passat anke remot?
Iva, ħa ngħidlek. Meta meta pajjiż, meta poplu jibda jsaqsi domandi fuq dak li fuq dawk li huma l-karatteristiċi li jagħmluh poplu, li jagħmluh grupp, ħafna drabi tħares lejn il-passat U ovvjament fejn il-passat imur oltre il-kitba, ġifieri fil-preistorja, tħares lejn elementi li għandhom storja twila, ġifieri jmorru lura eluf ta' snin, u tibda tara x'inhuma dawk l-affarijiet li jikkaratterizza, dak il-poplu. U ħafna drabi f'dan l-eżerċizzju li inti tara x'inhu dak li identifikak hemm messaġġ politiku. Dan bħal meta tiddeċidi x'titfa' fuq munita, x'titfa' fuq il-karti tal-flus, Liema xbieha li mhi dik l-ikona li tirrappreżenta poplu jew pajjiż? U x'turi pereżempju f'wirja jekk inti ħa tiftaħ ambaxxata Maltija barra minn Malta? Se turi? Ħa turi l-preistorja? Ħafna drabi huma elementi preistoriċi li jispiċċaw ikona ta' pajjiżna. Jiġifieri r-relazzjoni bejn interpretazzjoni ta' siti u sejbiet u l-identità ta' post, ta' grupp ta' nies huwa huwa ovvju, isir il-ħin kollu. Ħafna drabi lanqas biss nindunaw aħna li huma affarijiet sottili ħafna imma jagħmlu parti mill-memorja tagħna, mill-memorja storika.
Għad hemm eżempji, forsi anke fil-Mediterran, ta' siti ejja nsejħulhom kontestati, fejn ir-realtajiet politiċi joskuraw teoriji aktar xjentifiċi Jew kulma jmur ir-riċerka qiegħda xxejjen interpretazzjonijiet żbaljati? Le, ara, l-investigazzjonijiet xjentifiċi u llum il-ġurnata għandna għandna aċċess għalihom bl-iktar mod faċli. Meta jkun hemm ideat dubjużi dawn jistgħu jiġu jistgħu jiġu korretti. Però ovvjament fuq l-internet pereżempju ssib kwalunkwe ħaġa. U ħafna drabi ikun hemm ikun hemm nies illi ma tagħġobhomx il-verżjoni dik li ngħidulha tar-riċerkaturi akkademika u joħorġu b'ideat jgħidu hemm żgur xi xi komplott biex naħbu l-evidenza vera, eċċetera, eċċetera. I mean, Li jina li jina għatlek l-ewwel li aħna nippruvaw nuru kif naslu għal konklużjoni, kif nagħmlu interpretazzjoni hija importanti ħalli meta tiġi b'teorija tkun taf xem abbażi tagħha. Dak huwa x-xogħol li jagħmel l-arkeologu. U l-arkeologu huwa professjonist bħal huwa l-avukat, bħal huwa it-tabib, Jiġifieri meta inti tagħmel dijanjożi, meta inti tikteb sentenza, irid ikun hemm evidenza abbażi ta' dawk il-konklużjonijiet li ħa toħroġ bihom. U aħna nagħmlu l-istess ħaġa bl-oġġett, biċċa fuħħar, biż-żerriegħa antika, eċċetera, dak li nagħmlu. Profs Vella, l-aħħar mistoqsija, xi ktieb jew tnejn li tirrakkomanda li ssemmija dwar l-arkeoloġija jew l-istorja tagħna, apparti ovvjament Malta Antika? Eħe, ħa ngħidlek, fuq l-istorja tal-arkeoloġija, jien għalija l-ktieb ktieb tajjeb ħafna huwa ktieb li jismu The Discovery of the Past, miktub minn awtur Franċiż, Alain Schnapp, mitbuħ fl-1996, jiġifieri għandu ftit żmien mill-British Museum Press, translation tal-oriġinali tal-oriġinal bil-Franċiż. Għalija huwa ktieb affaxxinanti, għandu ħafna stampi, jista' jinxtara online bħala second hand jew kopja użata u min interessat li jaqra Malta Antika jkun jista' jifhem kemm hu imprezzabbli li nħarsu lura b'mod spassjonat lejn l-istorja tal-arkeoloġija għax wara kollha hija storja ta' pajjiżna. Aħna dejjem nistaqsu l-istess domandi eżistenzjali, min aħna, minn fejn ġejna? L-arkeoloġija lagħbet rwol importanti biex tirrispondi dawk id-domandi almenu f'dawn l-aħħar mitt sena u x-xogħol tagħna jidħol f'dan il-kuntest. Prof. Vella, nagħlqu b'din il vera qatta' b'mod sabiħ. Nirringrazzjaw lilek talli aċċettajt li tiġi fuq il-programm u twieġeb dawn il-mistoqsijiet u tal-aħħar pubblikazzjoni tiegħek u r-riċerka li għamilt għax ikkontribwixxejt għal dan in-nazzjon b'mod kbir. U nirringrazzjaw ukoll lis-semmiegħa talli għal dawn l-aħħar tliet snin tawna widen għal dan il-programm Taħt il-Qoxra. Dan kien l-aħħar episodju, jistgħu jsibu l-programmi kollha fuq Soundcloud jew inkella fuq il-Facebook jiktbu National Book Council. Grazzi ħafna u l-kumplament tal-lejla t-tajba.